Youtube Mirasym kanaly. Ýigrimi sekizinji ýylda bu indi sowet hökümeti kuwwatlanypdyr. Bu ýigrimi dördünji ýylda eýýäm Türkmenistan ýigrimi dördünji ýylda Türkmenistan döwleti bolýar. Ýigrimi altynjy ýylda SSR döredi diýip perman çykýar. Ukrainaň, Belorussiýaň, Gazagystanyň Russiýaň birikmegi bilen, dört döwletiň birikmegi bilen SSR döreýär. Garaz, şeýdip kuwwatlanyp, indi ykjam aýak üstünde durupdyr-da, munuň şu ýigrimi sekizinji ýylda şu SSR-i wasp edýän bir waspçy poýzy gelipdir. Bular SSR-i wasp edýärler, sosializmi öwýärler diýýär, wasp edip, şeýdip gelip, her ýerik gelip, programma boýunça çykyş edýärler, goşgy okaýarlar diýýä. Her hili sirkiň işgärleri ony-muny görkezýär diýýä. Garaz, halky bir gün güýmäp, bir rus ýigidi barmyşyn, ýaş oglan diýýä. Şu bolan waka bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýylda bolupdyr. Onsoň bir gelip ýaňky sirkiň işgäri Agyr-agyr demirleri, şu gulpbul daşlary göterip-göterip ýerde goýup, şu uzyn agaç goýup, her gapdalyna on sany adamy mindirip, egnine aýlap, şeýdip, arkan ýatyp, agaç goýup, adamlar bir giden adamy mindirip, arkan arynyň üstünde goýup, şeýdip diýýä. Aý, bu bir adamlara ony-muny görkezip, garaz, haýran galdyrypdyr diýýä. Ullakan Altmyş kilelikda gulply daşy oklap, şu egni bilen süzüp goýberipdi-ä şeýdip. Muňa hany bir göterip bilýän mamam göterip bilýärler diýýä bir daş. Aý, şeýdip, garaz, ony-muny görkezipdirler welin, Sergeý Farantsow diýip, şu taýda bir goňşymyz bardy, Bende şuny gördüňmi diýsem, gördüm diýdi. Şol sirkiň gelen pälwanyny gördüňmi diýsem, gözüm bile gördüm diýdi. Bir üýtgeşik waka bolupdyr-da, şonda weli indi kakam dagy görüpdirledi, gürrüň edýärler, weli türkmen adam şu birhili her kim adamyň bir ganyna bir özüniňkini öwesi gelmek bir nemesi bar-da, ony aşa öwýämikäler diýeňde gözüň bile görmägem. Ondan soň Sergeý Saranskdan hem soradym, weli gördüm diýdi. Onsoň görüşim ýaly edip muny Şu kitaba-da ýazdym, adamlara-da gürrüň berýän. Onsoň bir türkmen dil bilýän orslar ýaňy sirkiň başlygyna Bu oglanyň göreşýän sen, şu şularda ýerli halkda bir göreşýän adam bar. Şuň bile göreşdirjekmi diýipdirler welin. Ýaňky sirkiň başlygy ol oglana aýdypdyr welin şuňa ýer nädip göreşmeli? Aý guşakdy bilinem tutmaly. Şu dabandan başga bir ýerini degirseň ýykdygyn, göreş ýok diýipdir diýip. Indi göreşmegiň pägi ýok diýýärler. Tesenem bir ýaga gidipmişin bende. Şu ondan gelse oňa diýip ýörmüşin-dä şeýdip. Indi muny görme sizden banja çala göreşdirjek diýýär. Indi göreşenakmyşynam pägi pälwan. Indi göreşem taşladym diýipdir diýýär bende. Bir dyzyna-da bir şikes ýetipmi, garaz kemçiligi barmyş dyzynda-da welin. Onuň öýünde nirek gitdi diýip, waý, Pylan oba gitdi, diýipdir welin, ýaňky iki at goşulan paýtuny ýet, alyp gel pälwan diýip, diýe, ugradyp goýberipdir, diýe. Obanyň içine jar çekdiripdirler. Ynha, Päwü pälwan bilen Ors pälwan göreşjek diýip, diýe, şeýdip jar çekdiripdirler, adamlaryň bary üýşüp. Häzir demir ýoluň Maraş-Gabat ýolundan geçip gidýän bolsaňyz, egin üst çäge çepinde bir telewiska bardyr duran, şo ýerde, göreş etdiriler. Bütin adamlar, bütin halk üýşüp gelip ýa o sirkiň hem gaty kän adamlary barmyşynda. Bir aýal adamlar dagam diýýär bir özüne göwni ýetip ýüzi perdeli diýýär aýallaň. Aýallaň zatlaň diýýär ýüzi perdeli diýýär. Bu ýaňky bir artist adamlar bolansoň silindr şlýapaly Bantik, galstuk, kulýa, hondan bärsi bolup elleri dagzy ak ellik bil aýal erkek diýä, hondan bärsi bolup durlamyşyn-da. Onsoň päwünli gelen at ýara paýtun uradylan adam gelen atmyşyn bul ýaňky bular geldilen wagty ýaňky orus pälwan çykyp öňki sapar azyrak bolsa indi gaty kän adam gelipmiş däni indi bütin sirkiň işgärlerem Giden ofiserler, duşakda gulluk edýän ofiser hem kän aýry. Şoň hemmejigi üýşüp, tomaşaçy doldy ýa-da hemmejsi gelip, tomaşaçy barmyşyn şeýdip oturanmyşlar weli şeýdip ozaň päwi gelipdir diýýär. Gelipdir weli baýja sala eňipdir yzyna garşy diýýär. Barypdyr-da şu adamlar diýýär, ýöne ýer çyzyp otyr diýýär. Baýam walla, dosam bolsa beýtmeli däl-ä, indi göreşem goýdy ahyryn diýip. Bu bir adam däl-ä, bu ýaňky ors sirkiň oglunyň boýy iki metr on santdanam uzyn, päwüdenem uzyndy şunuň. Agramy-a garaz, edil ýüz kyrk-a ýokmuş şunuň welin, garaz, ýüz otuz kile, ýüz ýigrimi kile barmyş şunuň, ýaňky ors pälwan. Aý, ýaş oglandy-ä, inçeräkdi-ä, ýöne päwü ýaly däl, boýy uzyn, güýjem gaty kändi-ä. Şeýdip durmuşyň ol eňip gidipdir däniň, Şu Mele han diýip bir aty bar eken-de, şu ahalteke aty diýilýän uruş ýaragy, naýza, gylyç, ahalteke at diýilýän. Sen halk ýöne ýersiz otyr, susy basylyp, şondan sen pälwan şu Mele hanyň münüp bar diýipdir. Ýaňky Mele han atyny münüp gaýdypdyr welin, şu halka golaý gelenden diýýär, Hor urup, hor urup, kese ýöräp başlapdy, atdy. Aý, golaý geldigiçe märekä diýýär, ýöne kese ýörýär diýýär-de, şu bir hor urýandyr bir zadyň içinde. Ursa gelýär, bilýär diýýär-de, halkyň duýýar diýýär, şu halk, şu töwerek howanyň ýagdaýyny, adamyny duýýar diýýär, şeýdip, hor urup, hor urup gelýär diýýär-de, şeýdip, şeýdip gelýär diýýär. Päwim onuň halkyň gyrasynda gelipdir welin ýaňky Orsa sirkin orsan daş göterip daýyp dur gelýär. Şu topulyp gidip barýar diýýärler. Şoň at topulýar diýýär. Şoň topuljak bolýar halk öňünden diýýär. Onsoň muňa düşüpdirler-de sakaklap her kim iki aýagyny sypdyrdan şu at geýdiriljek üstüne diýýär şoň. Ýaňky mele at diýýär. Muny diýipdir onsoň bar äkidiň-de aňyr ýanynda bir jaý barmyşyn. Şu jaýyň aňyrsyna geçiriň. bek edip iltäm, gozam bir zat etdirmez bize diýipdir diýip. Munuň päwi gelip dur bolýanky, ors gelninden diýe gülki tutýamyşyn. Aý, donly, telkme-telpekli adammyşyn diýýä-de, daýaw welin, ors ondanam uzyn diýýä-de. Onuň ol edýän zatlary bilen ýaňky ors aýaldan gülki tutan bolup dur diýýä. Ana şeýdip jarçy gygyrypdyr, Na üç sapar göreşmeli diýip. O kakam-a däl, kakamyň inilerem gören dagy, ýigrimi sekizinji ýylda bolan waka-da. Kiçilerem gören, bütin halk üýşüpdir, üç gezek şor ýer diýýär. Göreşilýän ýer, gowy şortoň ýeri diýýär. Aý tutluşyp diýýär, üç gezek göreşmeli gygyrdylar ýaňky diýýär. Şeýdip tutup durdy weli, gorsy sibisek ogan ýaly etdi diýýär-de. Hudaýberdi gorkan ertekisindäki ýaly asmana seredip duran boldy diýýär, işik aýdandy. Şu göterdi diýýär ýaňkyny, ýokaryk ýaňky boldy, göterdi. Şu aýlap, aýlap, aýlap bir ýeriň ýüzüne ol goýdy. Iki sany adam, iki-üç sany, ol orsam ýüz otuz kiloräk bar diýýär. Diýen päwügem indi birazajyk agnemeden öň ýüz kyrk iki üstesine düşdi ol päwüg turdy ol ýaňky pälwan ors turanak diýýärdi. Elinden çekip turuzdylar ol adamy şekilli ýeres Şekil bolup galypdyr diýýärdi. Ors turdy özüne gelenak diýýärdi. Aý, bir adamlar bir Alla, Alla diýip bir gygyryp, telpek zyňýandyrlar, hiç zadyň asmana diýip, telpek zyňyp diýýär. Ýaňky türk bu ýerli baýlaryňam abadyrak wagty diýýär, dur diýýär. Ýekeje adam baýrak goýup bilenak diýýär. Ýaňky sirkiň başlygy Bilt pul satypdyr diýýär. Bilt pully bilt satypdyr. Şuň barysyny berjek. Haýsy ýyksa diýip diýýär. Çykaryp jüýsünde gyzyllan sagady bar eken. Çykaryp Häwä berdi diýýär. Gyzyllan sagadyny berdi diýýär. Ýaňky diýýär. Sirkiň başlygy diýýär. Häwä çykaryp berdi. Indi ad-by düşen baýlaram özüne geldi diýýär. Ýykdylar. Bir gezekden soň o göreşen aga diýýär. Ýigrimi dört sany Goýun, baýrak berdiler diýýär şeý. Şu päwi alyp diýýär, bir pylan aga toýuň sähetini belläpdir-de, ýetirini bilmän dur eken ahyry. Şeý goýunlaryň hemmejigini şu pylan kaka ertip beriň diýipdi-ýä şeý. Ýetirini bilmän dur eken ahyry. Baýragyny mydama şeýdip Toý etjek adamlar ýeterini bilmän ödýär. Bu beren pul, ýaňky satylan bildiň pulam bir giden pul diýýär. Şeýdip munam şu ýaňky diýýär. Şeýdip durkalar ýaňky at diýýär, duran ýerinden boşap gygyryp geldi diýýär-de, haýkyryp diýýär. Adamyň zähresi ýarylan ýaly aýryldylar ikä-ha diýýär. Şu çarpaýa galyp iki aýagynyň üstünde durup diýýär, päwügiň daşyndan bir gezek aýlanyp diýýär. Kellesini egniniň üstüne goýup durdy diýe. Şu adamlar haýran galdy ýaňky. Mirasym kanaly.
Ýaňky sirkiň aýallary diýe brawo, brawo diýip gygyryşdylar diýe. Şo Sergeý Sarançew şeý diýip gygy brawo diýip gygyrdy şolar diýe. Kakam dagam aýtdy, görenler welin Bir hirurg bolmajak zatmyka diýýäňdä şony welin, görýäňmi, hemme kişini ýüregini oýandyrýar, şeýdip diýýä, aty diýýä, ine ahalteke atynyň, türkmen agaň ediberişini görýäňmi, namysa galyp şeýdilýän zatlary. Şu bir Türkmenistanda ýaşap ýören türkmeniň gürrüňi däl şu. Watandaşlarymyzyň Goňşy döwletde bize ýaşap oturanlaram bar. Häzirem okuw diýip gidenlerem bar. Şulaň hemmesiniň abraýy şu zatlar. Şuny aýdyp berensiňiz ýenseňler şu wakaň üstüne geçenem bolsa, ýyl geçenem bolsa şuny gaýtalap ine aýdyp berýän adamlara. Hiç şeksiz şübhesiz bolan gözi bile görülen zatlar şu adamlar şu hawa.